Helo, a croeso nôl i'r gegin. Os dych chi wedi edrych ar y fideo dwetha, dych chi'n gwybod bod fi wedi bod yn gweithio gyda Menter Gorllewin Sir Gâr dros y cyfnod o fisoedd dwetha, a fi nawr yn wneud fideos iddyn nhw, gan wrth gwrs, ni ffili gadael y tŷ. Ok, so heno ma' gyda fi recipe bach rhwydd iawn iawn i chi, ond yn hynod o flasus, sef Soup Minestrone. A i ddechrau'r broses, fi 'di jyst dechrau coginio bach o fatwn fan hyn, mewn bach o olew, tes i gyda chi gartre, Os gallwch chi, defnyddiwch bacwn wedi mygu, smoked yy smoked lardons neu smoked streaky bacon neu rhywbeth wedi mygu fel 'na, ok? Mae jyst yn rhoi blas dwfn iddo fe o'r cychwyn. Reit, miwn â hwnna. Dwi'n mynd i wneud hwn yn gloi iawn iawn achos fi'n gwybod bod chi moyn ffatio mlaen i wneud un eich hunan. Mae gyda fi bach o seleri. Os nad chi'n hoff o selwch- seleri, peidiwch gadael e mas, torrwch e'n ffain a fyddwch chi ddim yn gwybod bod e yna. Wedyn, moron wedi torri'n fras, ok? A wedyn Frenhinen, rhowch chi ddefnyddio winwnsyn arferol neu frenhinen neu ch'mod defnyddio be sy gyda chi. Does dim isie mynd mas yn un swydd i brynu dim byd ar gyfer yr seitie yma dwi'n neud. Yym dwi'n hoff iawn o'r y seitie sy'n defnyddio be sy gyda chi gytre yn barod, falle hilo 'da ffridge sy isie defnyddio lan a dyna be sy isie mynd mewn i swper hyn. Ni jyst yn mynd i dwymo hwn trwyddo fel bod y cyfan yn dechre carameleiddio'n chydig, dim llosgi, dim un waith lliw, ni jyst yn moyn yr siwgr 'na sydd yn y gwahanol llysie, yn enwedig y yr yy winwmsyn neu'r cynhunen, i garameleiddio jyst tammed bach, a ma' hwnna'n ychwanegu mynystra i'r ddish. Ok? Pe- petai ni yn neud hwn mewn amser normal bydden ni'n gadel hwn falle am ryw Gwych, saith muned i goginio yn araf bach, ond wi moyn catro mlan. Felly, gig nesa, dwi moyn dod i yy tin o domatos, ond ch'mod beth, sim tomatos ar ôl gyda fi. Felly ma' gyda fi bach o passata, neu falle bo' gyda chi cast tomato. Defnyddiwch ta beth sy gyda chi. Fi myn' i ddod da tin passata na i mewn, a hefyd, dwi wedi myn' i gwastraffu dim, dwi myn' i ychwanegu bach o ddŵr i'r potyn, ch'mod, roi shibled bach iddo fe, a wedyn dod a'r cyfan mewn felna. Reit, so dyna dwy eiliad cyfan nawr, rhywbeth. So rydyn ni'n droi'r gwres lawr nawr, fel bod e'n dechrau berwi, okay? a ni'n ychwanegu tywydd bach mwy o ddŵn, fel bod e'n yn, yn gorchuddio beth sydd gyda ni yn, yn y prydfan, a fi'n mynd i ddefnyddio stoc. Os na chi wedi gweld y tric bach yma dyddiol blaen, dwi jyst yn agor yr ochrau i fyny fel yna, rhoi ambell i ddwrnod bach fel yna dy fe, a yn y pen draw, ni'n gobeithio bydd y cyfan yn llifo mas fel yna. Tamed bach mwy. Okay? So, mewn at yr holl 'na nawr, mae eisiau ychwanegu blas. Felly, mae gyda fi dau ewyn o arllen, mewn awr fel yna. A pidwch yn cofio bod hanner y garlleg ar ôl mewn fan hyn, felly dyma ni hwnna mas hefyd. Garlleg yn dda iawn i ni amser yma o'r flwyddyn, yn enwedig amser ni'n trial ymladd lot o bethau, um, felly mae'n cryfhau'r cop tymed bach. Os chi'n licio bach o, o wres, dwrwch bach o chili, Fi yn mynd i ddodi bach o rosemary, dwi ddim yn tynnu'r dail i ffwrdd, fi jyst yn mynd i ddodi fe miwn a'i dynnu fe mas cyn gweini. Ok? Hefyd, bach o thyme, jyst chwiliwch ar seis y potyn sy 'da fi, ni'n dwli ar thyme yn y tŷ 'ma. Yym, felly bach o thyme yn mynd miwn, a wedyn beth arall sy gyda fi, dou beth arall, y ffa, ok? Dwi wedi agor y tin, fi wedi dodi nhw dan tap i gael gwared yr sudd sydd yn yr tin, miwn â rheina, a hefyd bydde fe ddim yn Soups, minestrone heb y pasta, oce? Does dim minestrone gyda fi, felly defnyddiwch to beth sydd gyda chi. Fi gyda fi'r cregyn bach 'ma. Gallai fe fod yn spaghetti neu macaroni neu unrhyw ddarnau sydd gyda chi, neu hyd yn oed weddillion waelod bags y pastas 'na i gyd, oce? A wedyn troi y cyfan, os oes eisiau mwy o ddŵr, ychwanegwch dropyn bach mwy fel 'na, a wedyn, cyn gorffen, cerwch trwy'r rhestr cynhwysion, achos mae lot o bethau allan fan hyn, a mae'n rhwydd i adael rhywbeth mas. Felly jyst checwch bod popeth miwn gyda chi a wedwn cerwch i Caffi Siwr y De Bach tra fod hwn yn berwi mewn ugen munud falle tan bod y pasta yna wedi yym meddalu miwn yn y sudd a bod y blaseiddiau yna i gyd wedi cymysgu. Wedyn, reit ar y diwedd, newn ni newn ni newid pans nawr ok? Dan ni'n dod i clawr ar ben hwn nawr, gadael iddo fe i gyd ferwi fel wedes i am ryw ugen munud ond mae gyda ni un sydd wedi neud yn barod A dyma fe. Jyst cyn gweini, er mwyn cuddio bach mwy o ddaioli mewn yno fe, ychwanegu bach o sbigoglys fel yna, a mae hwn yn ddish gyda llaw sy'n berffaith ar gyfer cuddio pethau, torrwch nhw fân, drwrwch e mewn, ddawn nhw ddim yn gwybod yn y pen draw. A wedyn i weini, ffordd bach neis o'i weini fe, os gadewch i fi ddwyn y llwy mor fel hyn, mewn dishgyn, mewn cwpaned mowr fel hyn, dodwn ni fe gyd mewn, Fel 'na. A wedyn i orffen, bach o gaws, parmesan, ww ma'n ddrud, neu ta be' sy gyda chi, dros y top. Mwy o berlysie os 'ych chi moyn, a dyna chi. 'Na gyd sy isie wedyn yw rhwyd a tawelwch i fwyta. Tan tro nesa, joio.